Mba'éichapa ñako'ẽrõ cheko'ẽ porã ha nde mbo'ehára? Cheko'ẽ porãnte avei, ñañepyrũta, ñañembo'éta orevy yvágape, roimívape, ñembojeroviáke nde réra, ha oreañoamba nde mborayhu, ojejapo ne rembipota ko yvy ári yvagapeguáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva, ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue rohejareiháichare rapichápe hembiapo vaikue orendive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáicha. Taupéicha. oikũmbýta mba'e ohendúva oje'e chupe, va a entender lo que se le dice. Ñahendu mboyve. Antes de escuchar, antes de escuchar. Vamos a ver, japorandumíta Rosita-pe, mba'eichaguápa pombéro? Cómo es el pombéro? Mba'eichaguápa Rosita pombéro? peteĩ karai, peteĩ karai mbo'ehára oĩ porã. Moõpa oiko? Dónde víve? Eh, dónde víve? Oiko ka'aguýre, eh, hose'i, hose'ípe hína porandu. Oiko ka'aguýre mbo'ehára oĩ porã. Muy bien. Jahendúta pombéro he'i. Ehendu porã purahéi. Ha ejapo ko'ã tembiapo. Vamos a escuchar. Amoĩta peẽme ha pehendúta. Upéi ahupíta ñandéve avei Classroom. Muy bien. Ñahendumi tasapy'aite. Ñamba'apo.

Néi, he'i ñandéve ko'ápe peteĩ, máva rehépa oñeñe'ẽve emongurusy de qué más se habla, Marta con la cruz, pombéro ha ryguasu rehe, pombéro ha jagua rehe, pombéro térã karai pyhare rehe, yvypóra ha pombéro rehe. Péichano, eh, Jose'i Ha'épa rende. Mbo'ehára pombéro térã karai pyharére. Oĩ porã. Oĩ porã muy bien. Mokõi. Máva rehépa oñeñe'ẽ avei embosa'y. Recién también se habla. Pinta. Pombéro rehe avei yvypóra rehe avei. Yvypóra. Yvypóra es persona. Péichame. Ko'ápe. Eh, aparandujéta, Rosita, máva rehe eh, paai oñeñe'ẽ yvypórare mbohe, yvypóra rehe avei, oĩ porã, audi. Mba'épa he'ise eporandu ne mbo'ehárape? Che signifíka preguntále a tu profesóra. Pa kovatýpe oike pe karai pyhare. He'ise péva en el bananal entra el señor de la noche, karai pyhare señor de la noche. Irundy, Mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ Ke signifika estas palabra? Eheka ñe'ẽryrúpe ha noĩmba. Busca en el diccionario y completa. Ayvu, en la Habana van a comenzar a buscar, turuñe'ẽ, guaripola, ka'u, ñembojaru, hague, oirũ, hita. Oĩ porã. Muy bien. Mba'eichagua tekovépa pombéro? Ke kláse de persóna es el pombéro? Emongurusu oĩ porãva. Ijayvu ha oturuñe'ẽ péva oĩ porã. Opiã ryguasu ra'ýicha. Ko'ápe avei. Pako batýpe oike. Péva pejuhúta avei hína páhina noventa y dos-pe ikatu pelee. Mayma gotýpe oike, nahaniri. Moã ndive oñombojaru ikarape hete haguepa oĩ porã. Opita timbo, ho'u guaripóla, ika'u, ho'u kamby omoirũ ohayhúvape. Néi. Péicharõ ijayvu ha aturuñe'ẽ he'ise es ruidoso y silva, opiã ryguasu ra'ýicha que hace imita al pollito. Pako batýpe oike, entra en el bananal. Mangotýpe oike, entra en el mangal. Mo'ãndi oñembojaru, juega con la luciérnaga. Ikarape es petizo. Hete haguepa es velludo opitatimbo puma ho'uguaripo la toma toma caña ika'u es borracho ho'u kamby toma leche omoirũ ohayhúvape le acompaña al que le quiere kuakoséipe jajajáta ndekamo'ãi Asáma isiguiénte emoha'anga, Karai karape hete haguaepa, van a dibujar, karai karape señor pe píso vejúle. Siguiente. Ñañe'ẽ porãke opurahéi ha he'i kuje réra. Vea la ja'éta hína. Vamos a decir el, la trabalengua, estamos en la, vamos a estar la próxima semana, en el, la semana de la lengua de guarani y del eh, folklore, folklore tavarandu ára. Ehendu jey uno, ehendu jey purahéi ha upéi epurahéi ne iñeskuéra ndive. Pe, pe ajehejáta, mba'eichaguápa bombero emombe'u ne mbo'ehárape? Eh, upéi he'i ñandéve emoñe'ẽ syrýri ko kũjererã. Péa hína upéicharõ, ja, Ko ikatu aimbykymi pe pehendu mba'eichaguápa mba'éichapa pende roha'e karai pyhare mbykymi ha upéi peje ta kũjererã, van a decir, eh, una trabalengua. Esto van a investigar, pombéro, este es uno, pombéro opita timbo puku ta tatakuápe upépe opuka puku guaripo la ipópe, trabalengua. Péicharõ péa pe peikuaáta ha ikatu peheka ambue, pueden buscar, investigar, otras trabalenguas. Entonces para el próximo, la próxima clase hína jarekótava súnte es hína el 24, 24 de, de agosto. Ha 25 día del idioma guaraní y la semana recordamos ñanemandu'áta Tabarandúnre. Oĩ porã upéicha. Ha ko'ápe avei pehaikuaa hína la pejétava, ajépa mba'ekue jererã, en el cuatro, van a escribir. Oĩma aguyje peẽme, ahátama pereho porãite, pereho porãite mbo'ehára aguyje.